pati ya weyo yi le phuxeni kumbe ya ha tsutsuma ya ha- ya Ya ha- mani. ya wena ewe Hey, hey, DP.
Eh?
Eka, u nga tshika Hina, khalanga ka hina almost 2000 votes. ya Ya mara- adp Eh. a hi lava nga kuma swikipa tsena Hey! Where is it, Pam Love? leyi adp le ka number mani

sweswo ma titwa timhaka mi manje ta swi yaza soon Mm. mi ri yini eh, hi maxava mpfukeli mara Ah, hatle hi songa N'wina wa- yimani ngoma leyi mi yi twi ku yi rini Eh, hambi wo ka u nga ni tivi u ta za ndla yini u ni tiva hi sweswo
i ri ahe va ti 31
va 31 va fikile mara Vanhu va va- nyamalale hi ti 15 vanhu va mali ya mi hlonipha n'wina vanhu va mali hayi vo maxava

mali yi dyiwa hi nomo dyiwa hi nomo wa loko swi ku ri tiva. ku ri ku ri ku ri mali ya wena yo sungula ya ya inani yi dyiwa hi nomo ya puputswa ya biwa ya mali. biwa mali Mm, a hi huwi swilo leswi va swi ta ku hi hi wa hayi vo maxava xaopo ni na vanhu va ti Na xaxa 15 mimbedo, na vanhu va lolunge. ti 20 Na i twisana. vanhu va ti 25 na vanhu va month end

a wu fanele u ni byeli tolo ya wa swi tiva ku the day before mali yi nghena vanhu va hleketa ngopfu Ai. a ni kombeli vanhu vo- vanhu vo tala va hleketa ngopfu the day before Va- mali va yi hleketa nghena yini? mara wa ta mhaka ni fanele ni hakela leswi ni fanele ni hakela No. leswi ni ya sala na mali ya so nkarhi wun'wana hayi ku mali a yi kona yi kona mara for wena ku va ku ri hava Eh, ah, ku na leswiwa swo mali ne mali loko ni ku ni hava mali ne matwisanyana wa vona loko ni hava mali mm. eh, a swi vuli ku ni hava yona hinkwayo eh. ni hava yona yo ringana wena mara leyo ya ri lombalomba leriya liya
ya ri lombalomba mara wataleye va va njhani ta foneliyo hi mzi wa tani stakini
u twa ku stakiri kwihi u twa ku a ni swi twisisanga mara ni twa ni stuckini e mara ku na vayisa van'wana va hloniphaka ku endoda o vayisa lava vo tirha tikontirakeni lava Yeah. xisele lexi a swi kota ku hola hi friday ni xi dya mali yi hela hi monday xi ta xi ta gongondzela xi exi loko ni kumanyana twenty rand ni jika tirhweni loko xi vuya xi ta vuya xi ku hakela

ni vuya ni ta ta ku nyika wo ehleketa nga na ku hakela kasi hayi three days after ni tlhela ni vuya ka wehe futhi ni ta ni ta ni ta lomba futhi a mi nga swi mi ni ta vhe ni ku na nkinga e ku ku ri luwa nga kwata ni mara lombing chain ya tirha e ya tirha mara ya vava wa yi nga tirhisi ubenge hmm? lombing chain Eh. u nga yi tirhisa loko u ri na credit profile ya kahle mm. ne o oh, konje eh, u yisa ka fnb loko u fika lomba 50 let's take u lomba 50 mm. va ku repayment ya we i 3000 I fika i fika kun'wanyana i lomba yin'wanyana va ta ku byela ku u na yin'wana halaya se hi nge swi koti ku ku lomba Ya mara durha. loko credit score xa we xi xapu Ah, lomu michini ta swi nga va vona. right mara wa ta leyi va va ku yi- usually swi ya na hi ku u lombela yini ne u tshama u swi vona ku u nga lomba m- mali u lava ku xava yindlu va ku va ku decline loko u lava ku xava movha Va- va va ku ku nyika approve. sweswi va ku kahle

eh, truck mm. wa swi ta swi nga endla va va ku decline i vusuku u ya xava truck with the same amount u ya xava kumbe movha with the ara same u ya xava ara Eh, va himhaka ku nyika- tiraka yi va ku ku nyika vuyisela sweswo. mali Eh, va va- swi tiva eh, ku eh, u ta- va gaya. ya Hatla so va- munhu munhu o fanele a tshama a ri xikweleteni A ri swo swi endla ku xikweleteni. ikonomi na yona yi nga tsekatseki Ku swi loko- loko- loko u nga ri ku xi- u nga ri xikweletini eyi, a- a swi balance Eh, a hi a hi xeweteni vanhu mavona hino a hi timaga tin'wani to tsariwa laniwani vanhu mnjani Vanhu Vanhu- njhani?
vanhu njhani? Ah, timhaka leti ne hala ka tiktok ma tona Mm. timhaka leti um sponsora xa hina um lexi hi nga xi announsa last week i easy b easy b i vanhu vo printa swa corporate Mm. stuff um, corporate gifts and all those things timaga Timaga. tipene Ti- ti- ti va ti vonaka. tidayari, Va nga- va nga pri- va ku nga- na xidloko kam va nga ni nyika xona va nga printa chomi ya lexi

ni chonisa leyitsongo yeah. so ezb i vanhu va timhaka to printa printa loko mi lava ku va khumba khumba i ezb ka instagram eh contact ta vona leti nga laha hansi eh hala ka ka tiktok hambona mtele u ri na vangani 40 40 40, eh, 40 plus eh, eh, amukela eh, hi n'wina mi nga ta vona episode leyi yi nge se huma mm. episode 51 mm-hmm. eh, so ya page ra yi one

a hi plastic ni hambi no xiwhaya ni xiwuta xo hiseleriwa ndzeni mm. so ve ri loko mi odara mi odara swilo swo sukusela ka ten quantity let's take ku mm. odara swikipa leswi lavaka ku swi printiwa ten timaga ten switsalo ten tidayari ten mm-hmm. swidloko ten so exikwawu dloko lexi a ni xi voni va xi be kahle ngo vona na phati ya ku yi number ten a ni xi voko xi ni xi veke kwihi nga ni cheke kwala kwala um ka kwala ndhawu kwala a xi kona a sas xi ye kwini mara na so ya loko ni ta mi komba ka episode leyi taka xidloko lexiya se va in va va ndla swa embroidery or lava print yinene swo fana leswi le a embroidery leyiwani hi yaleyo a ni tiku va swi vitana yini number sweswi number number nine- 19 number 19 yeah so so loko lava swo fana leswi tihlanganise na easy b ka Yeah. instagram i easy b easy underscore b and then uh, ti-contacts hinkwato ti laha hansi so loko va lava u ta va kuma la okay Hi kona. se hi nghena timhakeni bo timumbaveri yini
a va tindli
ah ro hela okay so eh he mzi hi huma ka ka ti-election mzi xi kwate ngona then vone xi strikini Ah, xi strikini ka ka ti-status xi ku vantshwa va vote a va vhoti va why eh, party ya hina yi nga ri yi nga ri busy why hi vona yi ri number four number four ne But they are- Mm, no, number four ndoda number four mara eh, vanhu va- vanhu a va voti Wata- mara mara mi ni voni mara mi ni nga ni nga- ni na ku diferanyana ne Mm. vantshwa ni vo tala a va vhoti ni nga ta ku yini ku na lava nga vhotangiku Mm. ku na lava nga vhota i think people went in numbers this year loko hola ku ya ntiyisweni a ndzi tshama ni vona tilayini to fana letiya i think tilayini leti ni nga ti vona swinepeni ta 1994 to fana letiya ti nga ti nga humeleli this past week 1994 we e swi ne peni a ni nga ri a ni ri kona 1994 Mara wa ta- a ni nge za ni tlhariha swona ah mi ntlaw- ni- ni- ni salutwa mazulu ah bona Ne? no Ah, hi bona. hi hi ku khomana Ah, ni- va khomanile ma va. blind eh Ah, a ni twa nga ah ku kwazulu natal hayi a ni twa nga ku eh, va mk halale number 3 ne Ah, i number sweswi yi le ku phuxeni number phela 3 part ya weyo yi le ku phuxeni kumbe ya ha tsutsuma ya ha- Ya ya mani?
ya wena ewe adp

Ah, ko un'wana kolomu ya.
Ah, nga vo Eh, mi nga tshiki sweswo.
tshika sweswo vanhu va Nga hosi. tshiki sweswo. Ya, oh valawula hi vanhu va le K- vanhu va le kzn va- va khomanile vanhu va Ah, va hosi. khomanile vaya.
Ene wa That swi vona shows ku ri ku ri- they went in numbers.
loko loko loko mi khomanini ne mi vulavula language ya yi one it's possible Mara na hina laha loko swi a hi mpela. yo khomana hi hi- kambe Wa- hina wa swi vula ta ku- wa va swi ta ku nkarhi wun'wana na Eh, murhangaphandha loko ku hina u vula Mara va wa swi kambe tisa- ni ku-
wa swi ta ku nkarhi wun'wana ku vulavula hi zulu swa Manyala. pfuna he I vula yini Eh? Eh, eh, hlawudi xi te votelani votelani hi xexi xi na xi na tingani

ulwini murhangapani
a la ku vula lowun'wanyana eh, xingwanyana a nga la ku vula xingwanyana ulwini xingwanyana mara mirini pati leya ya mk leyi no mk ene ya ya ha ku simekiwa phela eh. mara leswi a swi kombisa ku ku khomana mara yeah. beside ku khomana misa lo strategic ya vanhu van'wana mm. Jacob Zuma is a very strategic the best ah, man misa lo ya kambe mashava u te a ri strategist xa ANC from khale ne? va ri- va ri yini intelligence intelligence yeah. Mm.
uh, watwala ya le ka anc national e misa- misalo ya blind ah she she so budget vanhu meat.
vanhu lava a va followa jacob zuma hi nkarhi wa jacob zuma ka anc ne Mm, va le ka mk sweswi vanhu vanhu lava va ri anti mara ramaphosa Mara- va le ka mk mara a hi langutiseni nkarhi lowa zuma luya swi la swi ri njhani

sofa lero sofa leri na leriya va vutisa eh.
va le ku vutisa
u ta kuma u ta swi nga endleka u kuma ku
u yi veka kona va twana tumbe ta kwala u yi veka kona u yi veka kona sofa leri
eh tshika sofa rero ka a hi ndeni masofeni eh a ni ku a ni ku eh misalo ya vanhu lava va landzele phena papa pheni a ni vulile last week a hi nga ri sure eh. mara papa pheni ni yi vonini eh. yi kha ku yi ri yini kambe xilogene lexiya xa yena yi ri kwele oh, e-e hayi
ya ya ndeya ku hala ka mk
ngo ta ni hlambanengo loko ni voyandeyeni ku hala ka mk loko a nga expect limpopo phela no the thing iku ku na vanhu lava a va ri mm. vanhu va anc va ri prozuma u swi tsundzuka sweswo so miselo va tirhise xitrategi xo ku na vanhu lava nga prozuma but they are still within anc hi leswi sweswo eh vatswari va divorsanini ne yeah bo holova kahle kahle bo holova a va divorsananga eh a va holova karhi loya vatswari se a wu a wu nga ri sure ku ri mutswari lowun'wana u tshama na mutswari loyi a nga na mali ngopfu mm. sweswi eh. mutswari lowun'wana wa ha miyelini ivi mutswari lowun'wana a ku hayi se mi ni la divorce ene loko ni divorce a laha ni ya sungula ma mabindzu ivi lava va ku hayi mutswari loyi wan'wanyana hayi se hi landzela mutswari loyi a hi n'wanakahle ku ya hi mina ni mm. vanhu lava mm. I vanhu van'we, van'wana vo kwata. Vo mani?
E, hi vulavula hi MK na ANC. Na ANC. E, I vanhu van'we. E, i vanhu van'we. U van'wana vo kwa, vo tikwatela. Ivi ku na, u nga ri vana vanhu va IFP. Yeah.
Lava va nga vona lidara yi famba va ku se ka tsekatseka a ha ri na murhangeri murhangaphandla u fambini sweswi se a vo kwata lavaya vo ka va nga swi tiku va fanele va wela kwini i va vona mk yi nga na murhangaphandla wa mapela va tsutsuma va ya ka mk ah mara i- i pushini mara leyi phati leyi i mi ni nga wa rediyo ngopfungopfu ne he phati ya makhala njalo yi- a yi ri kona yi- a ya nga ri kona
a yi nga ri kona ne A ni vo- a ni a vonanga ni yi vonangi nama ni vonanga a yi nga ri kona mara phati lezi yi Ah, yi vona hlanganisa vona ke helo la a ni ka vonanga balota yi nga ri kona a ni vonanga Ah, ni swi a vonangi yi zangi yi concentrate futhi ka leswa swin'wana Ayi, mara musi yi ku yo lentsena. makhala njalo yo. swi nga endlaka kuma ku va te va hela ta n'wi xuta foto yi ho bizile ku ri leyi yi nga wini a hi swi vonile e mhani kha wa tekile hayi Hayi, Flo, Khawatsi. Is- is he va strong Mara futhi leyi? the same strategy lexi nga tirhisiwa copy the same strategy lexi tirhisiwaka hi mk sweswi do you that's think what so i see

heyi a ni swi tivi vulavula na So, mali ai- moya ai- Wait, but- ai- ai- Vulavula na reality mali moya. yi ri mara yimbelela loko u kota ku yimbelela mara Ne? lexi ni- lexi chumayela loko u kota ku chumayela ku na swilo swin'wanyana ni ri famba Politics- vulavula na mali moya wena politics ti u va very vutisa.
tech- ti- eh, swi- swi- eh, swi swin'wana.
politics i swilo swin'wana mara eh, a hi entizweni Mm. beside hona limpopo kahle kahle ze a ku na ku khomana no lo- lava nga fambulane ngopfungopfu loko hi sela ku ya tiphatini ta mapela Na ni vula ku leti Vamani? nga ta mapela Eh. lava nga fambula i phati leya wehe liya hi yile eff
phati leya wehe phela yi yi yi combina mi mavele. julius mi sweswi Eh, hi we Julius. i vule kahle ku i phati ya hina vhele liya so
phati liya ne a yi combina mavenda mapedi matsonga malovedu lava va hala mapulana Limpopo hinkwayo loko a vo sungula ka the Ara- base that's why sometimes ne loko u ndla swilo leswiwani u fanele u tlhela u landzelela na na standard eh, procedure xa ku what is the most basic thing that you can give to the people a kaya i mati sanitation the basic needs basically loko vo focuse ka sweswo for the past two years vo bot floyd va huma kaya loko va focuse ka sweswo the basic needs I don't think na mukhegula a ta va rivala by this time swa ti-election a ku nga na mukhegula a nga ta mara va rivala nga va fambuli kwini va fambile koho kwani ku byela koho va rivali vanhu leyi va ta va ta focusa ka industrial land so i, I think na I phela think va vo ta va focuse langutile ngopfu. gauteng va focusa north west because of the mines lanwani va focuse ka ka ivi industrial va rivala le kaya area.
le ku na- ku na swilo swin'wanyana pumalanga that's the another industrial side va rivala kaya hayi ku vo rivala va vona nga ra ku na nidi and tivhoti ti huma to tala ti huma leyi Dumala, eh, wa ta ku yini mm. loko wo swi langutisa kahle ne mm. va yisa lavaya um eh, nga ku a va nga a va nga ganangi for ku wina wina leswi so leswi va swi endlaka swona so cause loko wo twa mara va hembela musi loko ku vandla sweswo loko wo twa ku wo twa loko wo twa leswi swi nga vula hi hi Julius mm. a ku eh eh loko ANC yo tsandzeka ku fixa 40% mm. i will donate my vote ne mm. eh, on based on the conditions tin'wana ta yi-two mm. ve va donetela eh, kwini like loko anc yo tsandzeka ku fikisa 40 percent um 50 percent or mm. let's say if you got 40 or something 40 mm. something yeah. mm. u ta nyika ti ti ti ti votes leta ta yena mm. mara hi ti mm. condition ya ku eh u fana endla sweswi n'wana swa yi two

va ve part ya swin'wana laya va yi na koho leswi ni ku byelaka swona why are they not working at so home so so mina lexi nga xi vona lexi nga xi langutisa na mi kwala ngopfu lexi nga xi langutisa strategy va yisa lavaya va langutise life le mahlweni a hi mini ANC yona hi nga ta famba hi va langutisa nga ta famba hi
swa endla pe swa endleka pe my blood is yellow and what what nkarhi wun'wana yellow and black mara at the end of the day loko langutisa va yisa lava va la khoma youth Ne? ya vona va va Va la khoma targeti- yona. va- A va na va mhaka na- targetiwa. na swikhalabyo- swika- swikhalabyo- That's why ni le swikhalabyo- mana Xikwembu. tivhoti to tala to huma ko swikhala a va na mhaka na swona sweswi va le ku securing vanhu lavaya For truly future. speaking in the next few years va ta va nga ri kona vo tala ne lava nga koho sweswi vo va nga ta sala mara hi maxava phela a hi Tivhesi loko ti ya ta vakhegula futhi nkarhi But- luwani a hi vakhegulu Problem. ntsena phela kaya that's the problem ka ha ri na Right. youth phela ene youth yale a yi n'wi tivi julius Wa ni twisisa Ene na? van'wana va swi- Ene va n'wi le- twisisi. Youth ya le kaya. ene le matswalana le youth ya le kaya phele matsalana Youth ya le la kaya. eh, youth ya le kaya so so loko wo swi langutisa ku n'wana loyi a ha su- a ha sukaka hansi sweswi a nga n'wi tivi julius mara mina sweswi na n'wi tiva mandela loko loko wo langutisa ku ma targeta njhani youth Yeah. va targeta through tiyunivhesiti yeah that's why they're taking over there Mara- ba yi le ku mara- so youth leyi va yi lavaka a va lavi youth ya njhe va lava youth ya ya ya ya ya- leyi nga- ene yi- youth yi hayi not fikele ku youth dyondzeni. ntsena hayi youth ntsena Youth yo yo dyondzeka. kota ku twisisa Eh, hi unfair. leswi- hi leswi va- hi leswi mina swi vontsaka swona. yo dyondzeka ya and uh, it's arguably ni va right. wrong me ni ri va wrong mina ni right mina leswi ni swi vonaka Ya, va Hi ku, right.
at the end of the day
eh hi nga vulavula sweswi nga ta swi vulavula swo tala ya ya ka ti-elections leti taku vanhu lava nga ta vhota vo tala ne van'wani va ta va nga ha ri kona Byi- va ka va ta va nga ri kona njhani va ta va va lovile
va ta va Hi vo rhaya mani bakiti. valavo?
lavakulu Lavakulu. lava hi vulavulaka hi vo Lava hi vulavulaka hi vo sweswi. va misini ne that's why mina ni ku a va concentratanga vona vanhu valava va yisa lava a va le ka vona mara va concentrate mara- ka the next generation mara hi ze- Hi sweswo. mara hi ze hi vulavula mara mhaka leyi. problem i ku the next generation phela a yo- a yo va tiyunivhesiti ntsena a hi- sweswi a hi hlayeleni hi hi vuya hi tut yi teka vana vangani ni nga hemba around i think around 30 something thousand wa vana hi lembe and then u ku multiply by how many universities do we have in south africa probably vo ma 10 I 13 plus minus 10 u ku So- 10 times 30 a swi- a yi fiki ni le ka ni le no ka hi million ye times that day. 30 because but obviously a hi vanhu hinkwavo va- languseni swin'wana va nga- ni vu- ni vula ku mara just roughly wanitwisa nyana mm. a yi fiki ka million vana lava nge le xikolweni a va fiki ka million how many are we in south africa i vangani
wanitwisa ku ni ya kwihi manjheni so leswi vulaka ku wena u targeta the small portion ya vanhu lava nga tala south africa which will never change because majority always what wins so phela na sweswi na sweswi ne loko wo cheka mm.
kusukise 1994 loko eh, u cheka statistics loko mm. anc yi wina yi wine hi 80 something percent mm. ne swi fika ka 1990 i 1999 loko votiwa a na swi tiku 90 mani after 5 years 99 99 2000 loko ya nghena eh, ya loko nghena mbeki 99 mm. a ku ri a ku ri a yi sungula ku chika yi kha yi chika ene yi chika tiphesente titsongo mm. wa ni twisanyana leswi laku from 1999 ku ta fika namuntlha mm.

ma ni twisa nyana ene So- problem yin'wana leyi nga kona tiphati letin'wana ti foma swiphataphatana No. leswi ndlaku yini swi tlhela swi dya tiphesente ka leti a ti fanele ti fuma a ti fanele ti But- replace but- but- that's why strategy xa le xa le usa na xi twisisa mina ku why ku va na tiphati Fanele ku va two, ku na ma ni ku- twisa I nyana mean, mm. cause it's either you are a democrat or u- u- u support leyin'wanyana kwa ha xin'wanyana so sweswi vanhu va tima va tima se hina swipatapatana swo ka swi nga twali leswi hi fanele hi foma party ku sweswi okay anc hi karhele yona mm. which is the next who is next i mm-hmm. da or anc then hi ti sunga once ya ya vote da hi voko ku ta humele yini five years laterhinalata tsunga na n'wina
mara wa twisa nyana even though u nga ri da mm. a yi langutiseni he maxava mhaka yi ku hi la ku twisisa ku timanifesto leti vanhu va ti twisisa na i mhaka leyi nga vulavula hi yona i don't think vanhu vo tala manifest ku na misa un'wana langutisele swilo leswiya swa ah, a va swi twisisi leswi eh, pre-election leyi nga ndliwa hi macg na ku ri i think a ku ri bradave mashavela um na this other guy by na na leo rasa ngolo ya loko ka present
lexo chuka the politician uh, prof Uh, so a ku ri prof mm. na bra dave na va yisawun'wa vambirhi na mac g yeah. mi yisawun'wa valava le mhaka yin'wana ku manifesto ya e f f a mi yi twisisi a va yi twisisi vanhu vo tala manifesto ya e f f i capitalist everything belongs to the state Yeah. leswi vulaka ku hi tshame hi vulavula hi yo nkarhi wun'wana vulavule hi last hi ku misava loko yi ri ya yi- va ku yi owneriwa hi hi- hi state Mm. wena hambi wo maka yini loko state xo ta xi va xi ku hi lava ku susa xa ku susa xa ku susa a wu own la I mean, the business, eh, you are not, eh, me- we are not business minded. Eh, ku ri n'wina mi fanele mi rely ka state everything ku Yeah. vulavula mhaka yin'wana ku china is a capitalist country mara they've adopted the fact ya ku se vanhu va fanele va va they must open up the economy ku un'wana na un'wana se a owner business mara manifesto wa EFF a wu vuli sweswo wu ri everything must belong to what to the state which so, is a capitalist so, so ene loko wo cheka nga ri va va va va va fandiwa hi hi cuba mm. cuba is a capitalist uh, uh, country, country yeah. ene loko wo swi cheka they are taking that model va ta va ta va ta va ta endla ka manifest ya vona loko wo cheka na na loko mm. a riser ka stage lexiya um um murhangaphandha wa n'wina ka cic loko wo cheka lena picture yin'wana e julius Loko ho check na picture yin'wana va nga yi teka hala ndzhaku le henhla ku ri na mujeko wa wa The cube. wa Cuba loko u lava ku cheka ku manifesto So- lowuya wu fambelana na, na So, capitalism ya a- le a Cuba a hi langutiseni ke eh, hi xihatlanyana so mi twa nga ri leswi vanhu va kha va nga ku rileni na na vukorhokeri bya hina now anc hi mhaka ku se yi famba mahlweni andiri mara ku nga va na ku cinca ku ya ku ya hi leswi swi nga xiswona ku the next five years ku ta va na change kumbe ku ku ta va ni vone na in'wana futhi va ri eastern cape ah eastern cape va to va to kida va ya xikolweni va ndle swi swin'wana lavayi wete the ballot paper ta le eastern cape ti delivery swikepe ti fike xikepe lexo poperiwa na ndzi

ku hava ku hava hi yini a ni swi tivi mina Ku hava.
mara lexi ni xi tivaku so hi leswi leswi ni ku byelaka swona people there they don't know about all these other parties Yeah, Wa twisisa na? yeah.
va tiva party ya yi one i anc ANC. hi mhaka ku ku hava munhu loyi a yaku And the- a ya akona- cheka ku okay and the- eff a yi eastern cape And the opportunity mi ku xota hava, hi the- yini the Wa twisisa opportunity na? ti- ti hava. ho hi na problem ya mati ha swima loko hi ya swikolweni i yini drainage system or what's going on Wa twisisa na? Ah, swa ta leha. basic

A ku fanele ku tirhwini lava fanelaka va tirha. Loko ku ri ku i Rise a yi target Eastern Cape, a yi fanele two years leya ah, hinkwayo. Va rivala.
Hi swona sweswo.
Va teka mali va bex kwameni. Va ta win, va rivala.
Na na na ti vutsiwi why ti rally rally ti endliwa towards the election. Ti election.
Na swi Phela rally rally rally endla swi tshama la hlokweni la. Mm. Ne?

lava Eastern Cape eh ku me ni ri no two mina years two ya years mi ni it's vula enough. swo ku ri you are right ku va kota ku swi tsundzuka va kota ku swi Two- tiva per two years a ni vuli ku two two years ni vula ku leading to i i lembe ro ro- lembe ro ro sungula ro establisha ku what are the basic needs ta vanhu valavo ne lembe ra vumbirhi leraro se hi le ka ti-elections yes sweswi yes wa ni twisa nyana yeah yeah a wu rivaliwi Mm. already wa swi tiva ku okay uh, we've been working in the eastern cape for almost a year now loko tirhali se ti fika the s- the- which is Wa the ta- second year mi tlhe ma ha concentrate kona wa ni twisa nyana Wa ta lexi na na munhu loyi a nga ntsongo wa swi tiva ku rise Ba ri a yi ri vongo, kona from pona Hi ndlela leyi.
pona mzi swi nge tirhi ndlela Okay. leyi Rise- Ri- Rise- eh, se ni Rise okay FM, imanyana eh mhaka leyi vulaka ne okay fine u ta i mavonelo a ni ri u yi chima kahle mara loko o cheka vanhu vo tala ni na lavakulu mhaka leyi va nga concentrate ka yona ngopfu i timhaka ta ku yini grand which you have And- to go and educate them and say Yes. even if eh va ri yini even if eh, eh, eh, eh, eh, ho teka anc yo yo va

ku ku- concentrate ku mati ma nga mati ma- ma- khomisa ma nga- eh, ma nga khati na siku na rin'we hi Eh. tshama hi ri ku chekeni wa ni twisa nyana two mi xota yini hi hi- hi patu okay patu mi meka sure ku mi tshama mi ri kona wa ni kuma nyana hi sweswo tsena ku ha swin'wanyana True. ya so eh swi tele leswi hi nga vulavulaka hi swona eh. Part kwalani ta frustrate situation because ta swi vona ku ri n'wina. ya yona vhele yona vhele That's why ni ku swi- swi nge tirhi hi ndlela yaleyo. Va ta frustrate situation. Mm. so a- ai ti tele timhaka leti ti tele eh mz u na xo pfala eh? ah swo pfala ku no va disappointed was vatswa a va voti ene mundzuku va complaina futhi eh. va ka mutirho swo tala ngopfu leswi nga kona mara if a nga na change kumbe u le ku voteni a wu cincanga nchumu ne yeah so but next time i i i i educated ti dyondzisa ku hi swo vele kota ku twisisa ku kahle kahle manifesto is very important very important mm. and then and why faneleke i vota mm. swi important ngopfu sweswo so uma ku vutisa munhu o- a ku mina a ni nga voni ku a ni voni xiboho xa ku fanele ni vhota swa Ne. fana Eh, ah, eh, waloye Then, waloye u ta- u o va na tivutisa u na kunjhani?
kinga Eh.
waloye u la ku biwa ro kanjhani mzi Ah, u ti vutisa Eh, u la ku biwa Abavoti. waloye so but a hi voneni five years leyi ku yi khomele yi khomele yini and then na ku hlupheka ko ta ya mahlweni la ku hluphiwaku but hi ta dyondza hi la ku hluphekiwa wena ka ma- ka josefa hana mati wa xisa Eh.
un'wana mati ma lexi nga ndla post xi ku eh, imagine da yi winile
heyi u hi nga vulavuli ngopfu hi Swi to swona tala. heyi u ta pfuxela vanhu mabibi ya mbilu heyi yeyi u ti vona a ku birthday ya ngwenya heyi i think a week ago Yeah, man.
gagaxi a wu rhambiwi Eh, eh, eh. a va ku rhambi Ah, va- va ni tivi mina. a va ku tivi Va ni tivi swi ta lava- njhani se a wu nga rhambiwangi vhele
Ah, eh, mina ri kumbexani um nge u ri phati ya kwele ni swi vonini ku mani ku ri kumbexani hina hi nga kuma hi nga kuma invitation as a podcast yes hayi hi twanga Ah, ah, ah, va endla mali laha eh Vandla mali it's either u ta u ta nghena u hakela u u u enjoy or or u ti tshamela or u ti tshamela kaya mm. so wena u wela ka va lawo tshama kaya a ah, mi ni tshamela kaya na xirhamu xexi na na kaya kaya kwale mm. mm. so maxava u nga ta swi kota i nga ku yini mhaka leyi kahle kahle loko ya hala ku yi songa songa mhaka leyi ne ah, at the end of the day vanhu vo tala va fanele va twisisa ku vhota ne swi swin'wana swi na nkoka swi na nkoka ngopfu ku vhota yi Nkoka wa nkoka wa kona u fanele u swi twisisa na ku ri loko u ya vhota ku ri vhotela mani i mhaka ya yini Yeah. Ne. ne wo fana na mina mina ni switumbeti mi ni vhoteli i-eff based on the fact ya ku loko va ri le ndzeni le they push these old people va va phusha swinene ku va fanele va endla swilo leswi that's why u kuma ku swilo swo tala swi hetelele swi endleka endleka nyana hambi swo endleka switsongo switsongo mara we- loko va ri le ndzeni le va va phusha ne because lavaya loko va ri le va ri voxe ku na lava tirhaka ku na lava nga tirhiki se hi nge tirhisi blanket hinkwayo hi va funungeta hinkwavo hi ku va wrong hinkwavo van'wani va swi endla swi swi humelela ni ku nyika scenario lexi nga humelelaka eh. imagina eff na mk ti combina tiphesent
heyi tiya liya a yi nwiwa nkarhi lowo ya hi mixolozi na inani u hleketaka ra ku ri tiya tsena wena nga ri tiya a ku planiwa laya e ni ri imagina mk na eff ti hlanganisa mk swo yini ku ri laha u nga hete phela twana da yi le ka 20 something percent ne ivi leta timbirhi ti decide ku a guys a hi hlanganiseni phela se na yo se i 20 something ni ri hi swi lava ku hlanganisana anc da
se imagine phela se i 40 i 40 hala 40 hala phela a ya ha ri kule yi ngo ho no kuma swiphathaphathana leswo swi na swi na tiinani nandzu vo vo adp eh vo adp va va va va donate la va tshembisa
u vula u vula swona he vula swona swi nga endleka sweswo ah eh
imanyana
the only thing i ku a hi sendeni va yisa lavaya va va va va va disrupta le ndzeni ne yeah di- distra- disruption hi yo hi lawa mara wo ni ku siya- wo ni ku siya na that thought mk na eff ti hlanganisa tivhoti u nga ku yinwe a mi ka swilo hinkwaswo ni salta ma- ma- ma kzn ne Ah, ma KZN, ah no ma ah, ma kzn KZN ma ma tirhile pushile. okay a hi pfa- makebulu ne Ah, bon, ba pushing, ba Ne? kumane ba so. mani panga ku le henhla leyi so a se a ah. a swi kona a swi- a swi- na a swi- hina me ni ri yi luziwe hi hi- hi aff kahle kahle ku khomanisa those uh, five tribes le henhla le ka hina le ni vula le ka no ni hina le. vula le ka hina le henhla ku hlanganisa tribes leta ta five ti nga le henhla le A wu a wu fanele fanele. ku yi aff u ye ff ya hi yo a yi fanele yi hlanganisile Mandate yena ya yona a yi le ka swona sweswo ya hi swona that's why u ni pfule mahlo ku mandate ya vona hayi le ka Vona va swona hleketele swa le va mahlweni. hleketele swa le mahlweni va rhanga phanda hayi va rhanga phanda ntsena until za hlangana kambe episode leyi a yi tisiwa ka n'wina hi easy b until za hlangana na kambe hi sweswo